Ku ku bisozu nhos entra nho ben nho ben nho ben di ke jetu. Komu es ta fla di fuma nsa sto na fuma droga manenti. Nhos entra mosinhu nhos entra txuba na txon gosi nhos entra. Nhos entra mundu nhos entra. Gosi ki N ben la di trabadja mo si fladu ma N ka ta trabadja Mozinhu ka ten nada ma sabi ki argen na si kantu Nho ben aki txiga sen argen ta papia So txiga sen argen papia gosi Nho ben nhos txoma nhos txoma tudu mundu pa ben Nha, mi sta li na kasa. Bo tardi Nelson, Paula Correia, mi sta li, ku dosi na besta. Sen argen ta kumesa papia gosi. N te kusa baxu linga ku kana papia. A mi sta li, ku rostu sima besta. Ali é kel kursu ma ku sta, sabe nau. Gosi ki N ben la di trabadju, mosinhu, kansada, ma mosinhu. Sô txiga sen algen mo ta nho kusa ki N dadu gosi Mo modi sa mi na e modi N ta pera mo sta dretu ku bu família di ke jetu Vidja ma vidja kuzê Na mi rapazinhu la di matu Bonzinhu pa konta nhos un stória. Ba konta nhos un stória gosi nhos inzin Nhos sta li di kel jetu É si própi Carlo Miranda É pa sta tudu di kel jetu Má mininu pa da kumida Ami n'sta li so na fuma droga ma nenti Mu musa bo kin pasa ku mamai Mu fasi un vídiu n'ka sa kin ki musa nha mai N'ka ta fuma kel kusa li Má senpri kantu n'ba Kabo Verdi N'ba ku tatuajen na piskos. E mamãe flava, so faitaba kel la bo pui, bandido. N fuma kel li, mamãe flaba nha ta fuma droga. N bu pirsi li nsima, mamãe flaba ma N sta bandido. N fla, mamãe, ago, nton e modi go? Kusa e modi? Abo li e kria kamisa di ka kasa, verdadi pa fla.

E un fla ma nta papia oji ma oji nka ta papia inda nau bon oji nha ntuma nha un kopinhu oji npa un trabadju di ke jetu pamodi muta gen ta fla mi ma tantu pamodi so pamodi mi nha bunitinhu mansu korason grandi es ta papia txeu nba trabadju oji nganha 200 ieru alén di 200 ieru gó ndadu más di 200 ieru di bebida menu kusa ki ndadu menu kusa ki nka da pa mi kópe nka ta da pa ben pura mozinhu kanta motonhas fla sen ergi entra nta motonha kusa ki ndadu. Nhos ben, nhos ka tinha saladu di mi o ke? Mozinhu Simon sta li, ma karni sta riba lumi. Mumu si mostrau kusa ki N dadu. Toma li, mos, Enoki, toma un pumu li. Na kosta ku inda, mi N oja na ze kiña, N oja riba ze ka diabu ki N oja na futu, N ka sta si e firmaji o nau.

Mon tempu N ta xinti abensuadu ami mesmu pamodi mon sinhu N ta fla un kusa N ten munti algen ki ta papia mal di mi mas mon sinhu é ngrasadu ki ningen ki ta papia mal di mi na ária es ka lanti oji ami N ta na ka txeu kadiera pa N sta nha bazofu ma riba nha boisu pa na ka txeu kadiera pa N ta viaja pa N ta sabe di nhas fidju pa N ta sabe di nha família pa N ta sabe di nha kabésa é keda ki munti algen ka ta fase mon sinhu N sta ta trabadja di fofokeru é kuzê? É papia na vida di kel otu Na ora ki bu ta papia na nha vida Bu sta la bu ta bu ta kuida di bu mudjer ku bu fidju ku bu família Má ka ta fásil Ninhun ka ta fásil Ami n sta sô na fuma dróga má nenti E keda ki fladu keda ki ki kuza ki ta fla tudu algen la ta fuma Mozinhu argen ta prekupa ku nha vida sima kede nha kurason ki n ten dentu petu. Má N ka sta pâpia na kel-li, nau. Verdadi N ta fla mas, ami N ta labanta sédu sais óra pa N ba trabadja, ma bu ka pô-m di nha fidju pa algen ka atxa kusa fla di mi. Mo si N konta kantu trinta i tal algen ta pergunta nhas fidju si N ta da kumida. Grasas a Deus, é sima kel algen ki é bu amigu di verdadi i ta bu txiga bu fla, Ué, Nelson, sima nha amigu, N ta fla-nu, Ô amigu, tu lé kes. El fla, Ora, mi es un algen sinplis. Ami es sinpli, mos. Monti algen karapusa ta sirvi na kusa ki N ta fla na nhas vidius, ta pensa ma N ta fala ku si mudjer ma ta konta-m pasadu. Mos, sin ami, monti kusa ki N ta fla na nhas vidius, N ta fla ma nha N ka fase. Ami N ka mata, N ka mata, N ka viola, N ka pensa mata, N ka pensa viola. Furta ya N furta galinha la kau verdi di ki jetu Owu ya N furta kabra N ka furta baka N ka furta Kel-li é kusa ki ta kontise na nos tera Mas ami N ta konta kel ki ya N fase di eradu ki N ka ta kre fase mas N ta fla munti argen ta da katxa kadera Mo buru na txada ma pes daminu kumida ka ta da ma pes tene karu ku kaza karu ku kaisa di marka es ta da katxa kadera Nta ton da fla. Mosinhu sen argienta mostra ku se ki N dada. Mon un kusa ki N dada bu insan bu ta gosta. É li ki N odja kuma mi é abensuadu di Deus propi. Ami ta da-m grasa ago un sa di ku se mosinhu tudu algen ki ta papia mal di mi. Mosinhu fladu bunitu ka ta kume. Má feiu ta pô-l ken ta ri di bo, bunitu ta pô-l ken ta rue di bo, te mudjer kasadu própi ta fla, Pora, kel-la si da N ta toma pa ningen ka sabe. Dja txiga sen algen. Mozinhu, nhos oi kuzê ki N ba trabadja oji. Dja txiga sen ti dôs algen. Gosi N ba ta fla nhos, Mumu, bu sta li? Kel-la é móda di nha zóna. El N sama el ta kridita na kel ki konxe-u, N sama el ta kridita na kel ki N ta fla. Pa N mostra-u, Mumu, pa N mostra-u kuzê ki N dadu oji. Mumu, N ba faze un trabadja oji. N pega dés óra, N sai três óra. Normalmenti é duas óra ki N sai. N ba fase. N dadu duzentus el, três, kuatu nota di sinkuenta. Menu prufumu ki N dadu ki N tê gosi dadu pamodi a veza ki na live a vê-l li si N ta furta kusa purki na live fla algen a ta prinha. Mumu yo kusa ki N dadu li, oji. Verdadi N ta fla. Yo li, yo. Kel-li nha N bebe ti akaba. N dadu un garafa sima sta, nha ka mutu baratu. Yo, N dadu kel-li, Mumu, oia pursentu ki ten, Mumu. Abo u ta konxe, N ta fla, Mumu, kel-la di nha zona. Yo li, sinkuenta pursentu. N dadu garafa grogu, sta li nsima. Garafa grogu. N dadu ke dôs garafa li nsima. N dadu vinhu di tenpu korenti seti, nhos oia. Kel-li é di kes jetu ki ta da munti ómi konselu. Nho, nho sa é ténpu di vinhu ki N dadu. 6 di 8 di 92. Nho ba ta oja manenti, ma N ka ta konta mintira. N dadu kel vinhu li N sima, ô sin vinhu, vinhu. Kel-li ten 20 anu ki N dadu. N dadu kel dôs kusa li. Nho sa oja, nho, nho sa oja, nho, nho sa oja. 96 óra. Bu pode ten un anu, bu ka, bu, bu ka ta txera sedi. Nho sa oja, kel-li N dadu. N dadu kel dol li nsin pa N anda ku el dintu pasta pa N ta konbukadu é asa manenti. I Nau, N ka ta mostra ma N dadu kel li mô nsin pa N faze nsun kusa. Alen di kel ki N dadu, N xinti felis pamodi nhos akuza mô di mon la di nha zona di orienta. N xinti felis, N sabe pamodi? Purasa ke ten ke kusa di ka ta para na vida di algen. E un argen mutu mansu di ke jetu. Un sinhu duzentu anos. Monti sai tu. Ma ma ma mumu konta verdadi bo. Tu ka bu da siumi di kusa ki N dadu bo ku el. Oja mo ki N sta di. Yo yo mumu yo N ba fasi un tarbaju N xinti ma mi é filís. Nha mudjer fla si, Fla ma mi N ta parse ma mi é un algen ki ten un korason bon. N sta mante-m bon. Munta algen ta pruveta, ta pâpia mal. Bu mon ku sai, ma kada bês pa N pâpia di bu pai, gósi bu ta oi ma N ta konta mi. Bu ta lenbra ténpu di bu pai, aki munta kabalu, tudu algen ta sai na kutilha, bu ta djobe sima ki rostu runhu ba matu. Bu ta lenbra?
N ka ta obi nada gosi. Bu sta ku mi, bu sta ku barulhu. Ma si no, mon ku sta?

ki boka di fofokeru ta papia ti koka oi oi rapazinho nem ka feio li na kasa yo sintadu ta fuma xixa ka ta faita ninguem di ki jitu oh, oh, oh, Nelson Nelson ya vinho que lá cuidado fica cima carrega fácil sabe bom porque que está dentro eu queria que dormir um olha tá bem fechado dormir um 20 anu. Pa mostrau kel otu bo, i kel-li é di ténpu ki bu nase. Kel-li na ténpu ki bu nase ki N dadu abo kes kuza li. Yoli, oi rata, yoli, bo ta oi rata? Nau, el ka ta konxe nau, mo. Mo, kel-li é kuza, konba, abo kes bebida ki e ten pa li 30 anu. É bebida Ki bu ka ta atxa, kel-li é sô nho ku nha, ku sinhor ku sinhora ki ta bebe. Má mi gósi mê sinhor ku si, mi é di kejitu. Pabia kuzê mon.
Kanpion dja. Pabia kuzê mon ta mostra, sô ka nho xatia go. Mon mon ba trabadja ku kabuverdianu go. Ba trabadja, djo, si si ba, si ba trabadja ku kabuverdianu, si nu ka pâpia na vida di kel otu, na fin nu ta briga. Andi nu ben. Fala, sô nu bebe nu briga. Não, que vale a pena, pô. Guerra. Mozinho, que mano tá na live, tá na live, Nezinho. Mumu conchen lá de Cabo Verde. Já muito é caro, nunca, nunca paga, nunca fica paga, nem nunca está de paga próprio. Que lá tá tendo mais. É um, é um, é um alguém boa de ficha. É um alguém que não tá na companhia do conselho, é um alguém que Dje Munu ya sai modi? Nunu konxe, nunu kria djuntu. Ami N ta lenbraba, N ta lenbraba si pai ta pasaba la ku tel, la krus, na kabalu, koma N ta sakedu, N ta djobiba si kanba ku telu, sima na tenpu di kanpanha ki karu ben ku musika ku ta obi. N ta konta mintira, Munu? Nau, kel-la é verdadi, Zé. N ka ta skese propi, N ka ta skese, N ka ta skese, N ka ta skese propi. Ma si nau, mo ku sta bo?

N ka ta konxe no. Ma ta parse ka N kre N konxe ma.
Na, bo sta na brinkadera pro. No, ta parse na. Bo, yo, yo sai ma, ma a nos ki nu to nos oje so pa nu oja mujer na kaiera gros kela ki nu ta pa nu ta poi atenson yo ka se ma ma diskulpa ada pa N ka flaba bo. Au ki nu kontra N ta dau un oklu bu ta oja midjor. N ta konpra un oklu. N ta dau un oklu leba N kasa ka ten problema.

Mi é difísil responde. Rapaz, ma é sen faze bus kuzas algen kumentau ô dau un like é senpri bon, nau é? Não, ami n ka sabi, ami n ka sabi, abo bu nome modi na na Facebook, n ka sabi. Kantu mi até nu toma droga, na gardi novi, nu ta kontra mi ku oku pau, abo wata na paloma, o kata konxan, pokus anus ku sala paris, juntu ku kopi bu irmon i tudu. Bo ata na paloma. Abo tambi, abo, abo, abo ki n ba pari, n ta sta friu ki n ta konxe.

Oji gó N ta digijidu gó.
Trankuilu nton ba. Mane yo la nton. Nu fika fixi. Tá ó mane. Nu sta djuntu. Oji nha mane.

Ô dimóni, N ka ta unda fla. N ka ten prubléma ku fla, N ka sta ta konta mintira. N sidu ten sta monti algen ki sta na live li. Son Francisco Soares, N da bu ben weekend. Mon sinhor, txi live pa nu brinka. El la ka sta ka ta entra. N kel otu li kenha? N ka sai kenha. Sô sabe na praia mosinhu.
Nelson. Di ke jetu e modi?
Mo ku sta fixi. Ami sta li, kros nha besta. Ka sta fixi bo?
Ya, abo bu fla mo dadu presenti oji, ne? Kele so presenti, manda un garafa la.
Nan, kele pasa, nan, menus keli, nen tudu nka trazi. E N ka konsigi traze tudu nha bida. Vinhu, N dadu sérka di un oitu garafa di vinhu, má sô garafa di oitenta i tal. Garafa di nha idadi, garafa ki ten kuazi kuarenta anu, ki dadu ka tra pa mi un kultura. É pur isu ki N ta fla pa tudu kabuverdianu pamodi kabuverdianu gosta di pâpia na vida kel otu. Má oji go N pasa sábi di ki jetu. Dom, abo, abo, abo sta undi?

Ave Maria Jesus Cristo. E avô tem coragem, o homem. Ave Maria, gró cumprido. Avô que ele extramida, que ele... Avô que, avô que ele extramida, nem a zeca de avô e manda. Só polícia. Ah,

Keles é kaxuxu.
Ma ma pa fla un kusa ko xan ka papia txeu pamodi verdadi n ta fla bo ke abo kel la propi bu ta pui di ke jetu bro.
Abo tambi kel la tambi bu kre sabi tambi di ke jetu tambi.
Não, vou mostrar verdade, então, a mim só me pergunta. A mim só me pergunta. Mocinho, vê. Ah, eu, eu quero outro ali. Mo...
Calor. Ah, nha mãe di céu. Oh, nho Deus di céu. Ami nta bai agosi. Mostinho, kel la é pila. Ami npensa ma nha Zé Calhau é di kel jetu, ma kel é di kel jetu ku létra grandi. Nho Ah, kel é Deus, otu.
kel la sta regu, ta regu, regu, sima na tra regu la Calvete. Kel li gosta sima sinora.
Nhos, si, nhos djenta nhos mostra di nhos tanbe, ma e ka ta mostra. Aves ta tene más di kinhentus guardadu dintu guarda-fatu. Mo sinhor pa fla nhos, pa fla un kusa, nhos ka ta xatia. Ave Maria, ki minda di Fernandi! Oh nha mãe! Oh nha mãe! Nta bai agosi di Monsinho, kel é já é mecânico japonês.

Ami nha npron. Monsinhu nka ta kridita ma verdade é pa fla nta nta fla keli nha mostra pa tudu ko bon ku lariera monsinhu ma é ka é abo kela ta leba pilha.
Ta leba sin bo mo ke ta trabadja odi bo Nha é. Ama ma ma ma ma ma nha ta karkixa ko sima nha irmon aki ka te dinheru ma kela ku prega na paredi ta fika ta fazi si di ke jetu

Ave Maria, minina. Abo di bo é ka Zequinha nau. Cré. Então assim, a mim, a mim sorria bazan, a mim cabeça ia fica. Olha, aquele lá é cafanado, é catontão, é cabibicho, é caseca diabo, aquele lá é pila mundo.
Ele é pila mundo.
Tampa. Vamos, Taylor.

ta tene dintru di gaveta na vez de pu kaixinha es ta pu so kuzê? Es ta pu so kuzê ka diabu.
Bo mi dibi olha li dos dun bes. Djo kusa kel la u ta pui pa kel lado di kanha ami n ta txora ami n staba kontenti ma n dadu di vida oxi ku odja n oia so kuzê mosi verdadi n ta fla n ta torna ta fla. Kel-la é ka birote di. No, músika nu ka nu pâpia ku konbersa nu. Kel-la zé ka diabu é di meu. Kel-la é pina mundu. Kel-la é sima koronaviru ta pega beiu ku nobu ku bunitu ku riku ku pobri ku tudu Ave Maria. Ma kel-la propi si bu pu tudu bu ta pu pa mamai ku papai ku vovó ku mininu ku kriansa ku netu ku subriñu ku amigu ta pu pa tudu ku ba nkuladera. Ami N pensaba ma mi N ten serka di ama mi di medja pa N ba guarda Nen o Deus di Israel Mon Senhor oxi Ka pamodi ki N pula Ave Maria Ke la e di ke jetu go Mon Senhor oxi go Ke mi na li e foi uniku argen go ke di ke jetu go Bon se ta pui N ka sabi go ma Mon Senhor Deus Jamaikanu Ku ke rasa di manman bu é?
Ave Maria. Emília di Simon la ka wentra na kel live li pamodi sta pila mundu lisinsa é ka diabu N pensaba ma mi é ki ta manda ma mi ami dja dja N sta na sugundu lugar Ô nha amor

Nho dé di séu monsinho. Mamai ku papai, vizinho, netu. Monsinho ami N pensa ma Zeka diabu ki N tene mi di ki jetu oxi kon N oia pila mundu.
Minha nho sta kre Zeka diabu nho ta N fala Nho li pilondi Zeka diabu ken ki kre pa da N fala.
Kosera ya da N pa tudu ku ban ku ladera. Nho dé di séu. Ma verdade pa fla. Kel la é di ki jeito? Kel la, mo si ami, Ave Maria, kel la ta treme propi.
Ya, keli, Kalo ja da. keli é pa mau. Tontória, ati pô, Judan, Judan ku nha prima ki sta li nsin, ki tê zeka diabu, ki tene un metru i sinkuenta. Kunha, kel la ka, kel la é, pi- gosi nsin é ka zeka diabu, mas gosi é pilamundu. Santu du lus dja pidi u nha mó dja pidi prestu kel la é pila mundu pa tudu algen fla Ave Maria.
Gosi nu ta fazi negosi. Ken ki krezi é kadiadu pa da fala. Omi nol nu ka ten valor mas. Omi pa fika tudu tudu pedi é pamodi gosi di nsin é so pila mundu ki sta na mó des é kadiabu i ki ka ten valor mas. Nton da fla. Zé ka gosi é kel ki sa manda yo da so pa rodu. Ami N pensaba ma es é ka Diabu ke ta manda, ma pamodi ki gosi ka sega? Ave Maria, kel la di omo ki ten rostu sima ku nha mai. Verdadi N ta fla, N ta torna fla, mosinhu, ami ami nga ta fika segu. Deus ta juda ki algen na Lixemburgu ka ta djobi ke kusa la di Simon. Kunhada ka bu entra li sem olha pamodi es ta pila ngatuta ta pila mundu na ah nha.
Ken ki kre entra? Bu kunhada ke nha? Nha ramu ki sta li ma nta manda mata gosi li pa ka oia kel la mosinhu kusa regu regu sima regu pa pu mandioka ka regu pa pu batata nau ave mosinhu ka nha txoma ngosi nha fla ka nha txoma ngosi pamodi ami nga ta oia munti kusa eradu.

Um grandô, um grande Zé Kadiabo de que jeito? Será que é magro que nha braço? Nervo, nervo, se nha braço. A minha tá dentro, uma descansa. Que ele é grosso, que ele é pila mundo, mina. Vou conseguir usar pila mundo, que ele é, que ele é marrunho coronavírus. Que ele é marrunho coronavírus. Em cima que tá pilha, tá romba, rocha, tá boi. Ave Maria. Alguém lá tá falando me meste pilanga tudo, pila mundo. Zé Cadiabo que mesteiro, mas. Ai, meu Deus do céu. Onho Santa Marinho, por dar minha culpa. A minha Zé Cadiabo já, já, já vai se estar. A minha passada com vaca, já acaba ali, mas. Nari me já, abo, abo hoje dá, sem saber que tá boa na live, disse mola. Abo hoje uma tambra. Mosinhu verdadi n ta fla n ta ton ta fla gosi é kazeka diabu gosi é pila mun ami é randi areia fla mosinhu regu regu sima regu di tra mandioka nen karega pa batata mandioka ki ta ten un anu un anu sima baka ki ta pari nha tiu é modi nha tiu gosi é kazeka diabu gosi é pila mundu nho Deus di seu. Mozinhu Zé ka diabu ka te falou ma ta vinha mina pamor di ku entra na nha diretu amizadi dja kaba. Kel la ka ta fasil. Kel la ka ta fasil. Abo ka sta mostra bu bebidas ki bu dadu mi tanbe mostra nha presenti. Mina Oi na oji bo oji n pasa sabi ko. Oji n pasa sabi ma oji ko bu tranha filisidadi. Nha felisidadi ki N pasa oji ki N sta kontenti oji ki un mes N ka ta poi live oji N oia pila mundu ki N ka kre pa N ka poi N kre nomi di otu kusa ma kela ya verdadi pa fla N ta torna fla nho Deus di séu nhu podi duan di si moda mon si nha Zeka diabu ka te faló ma nha N pensa mi ka ta mandaba na mundu ya N oia kusa ki ya mi ya dja koba ku nha reputason. Mosinhu, gosi N ta pô otu algen na live pa tene, pa te, pa N ken ki tene Zé Kadiabu sima ken mina li pa entra pa mostra tanbe. Nha N sama un monte di nhoma nho tene, ma tene. Ken ki sta li pa entra pa pui di se tanbe. Ken ki ten kuraji, ora fika dretu mina abo, abo, abo nha dia yo, yo, yo, yo traga nha dia. Tene nervo, tene nervo, sima nha. Ave Maria, verdade, nda fla, nda to nda fla, mamãe, ku papai, ku vizinho, ku neto, ku tio, ku dono, ku tudo custa. Quem é que tem coragem para mostrar se ou Zé Calhaba ou Pila Mundo? Quem que tá entra para mostrar? Para tudo com a coladeira. Verdade é para falar, mocinho, Deus nunca tá engana. Meu Deus do céu. Mi na ba da un kusa di kui pa manga ta troa di la i bai pa modi dja ami yo pa un kustodi sta bas. Kuse ki N ta fasi ku nha ku nha zeka diabu ka? E pa N ba pisa pa N ba pisa e ku pedra ku o kuse ki N ta fasi ku el? I sa N troa, bon fika di ki jetu mosinhu. Gosi N kre oja otu algen o pa yo N tra pa tudu ku bon ku ladera. Mina, e mo kata sai bom, bo usa ka diabo lá. Pula vi pro. Ave Maria. Quem é que tem piranga tuta para mostrar? A mim tem piranga tuta, tem Zeca Diabo, tem Pila Mundo. Quem é que quer mostrar isso aí? Nha tiu é modi? Enzo, nha tiu, irmon di nha mai, koria di nha mai, primeru na si mai é ki é matxu. E entra pa ken ki teni si pilangatuta, ki ten pilangatutas é kadiau pa mostra, mo sin, verdadi pa fla nzotru na fla, mo sin, ka mesti ben na privadu, nho ben li nho mostra, nho. Mostra ami stori ya ba zan kabesa ya fika n lebe ami kabe ami dja ami n kre papia ma n ka ta papia mas ami n dadu tudu ke bebida li pa rabian pa nha so i o nha tiu zé oia mo ki n sta li o kel e so bebida ki n dadu ki n traz li so kel ki n traz mosinho oxi entra un minina ki kel la n ta kre pa entra nha life manenti mosinho verdade pa fla n fla.

Meu Deus do céu! Pila mundo na live di Nelson di kel jeito. Ah. Kuzê ke ta kontise? É prima, é modi? Sa un algen ki pidi entra, ka sabe si ta da pa entra. Mosinhu eu fika dretu n'ata sa di live pa mi discanta pa mi pila mundi ki un oiaria tra inda ma n'ta tudu n'ta tudu ta fazi live daqui a pouco. Nton el fla si labi, E, mo, la di sai te modi? Da-m kónta dóti la ti na mo ki sta, e sta dretu? Fla el, Ba manda-i mante nha kunprimentu. Digida, mo, la di nha zóna, la di nha rubera. Fla oti, Ba manda-i mante nha.